Estimats amics, bèl primièr, la Region Occitania ten a felicitar los organizators d'aquela iniciativa per mar mai de cooperacion transfrontalièra, es a dire mai de ligam entre los païses occitan e catalan en matièra de mèdias e d'informacion. Del nòstre costat, del nòstre costat dels Pirenèus, sèm particularament fièrs de la nòstre ret de las 80, mai de 80 ràdio associativas de territòri, çò que fa probable de la nòstre region la region francesa primièra mai rica en matièra de biodiversitat informacionala e mediatica. Dins lo mond informacional e mediatic qu'es a se metre en plaça, en França, en Euròpa tota e dins lo mond, fach de collusiu de grand interès d'argent e de jòc d'influéncia dels populismes pièges, preservar e afortir una diversitat informacional e mediatica Es resistir a de poténcia per drets d'expression dins las nòstres lengas, per sosténer la riquesa e la diversitat de la creacion artistica, per manténer un naut nivèl de debat intellectual e democratic. Acabarai en català, la nòstra segonda lenga aquí sul territòri regional. Finalment, saludo la preséncia e al. Compromís dels nòstres sòcis de l'ARA, de l'Euroregiu, de l'Oficina Publica de la Lenga Occitana, de l'Oficina Publica de la Lenga Catalana, i renòvo al supòrt e l'alta estima de la Region Occitània e de la sèva presidenta Caròla Delga,

Avèm totjorn pensat que, coma sèm pas nombroses, çò que l'un fa deu b'aprofechar a totes los que fan aquí. E donc avèm mes en plaça, ja dempè un trentenat d'annadas aquí, d'escambis ambe Ràdio Occitània de Toulouse, ambe Ràdio País de Bearn en Gasconha, ambe Ràdio Albigés de Tarn, Ràdio Lengadòc, un autre Ràdio Lengadòc aicí a Narbona, e pèitabèr ambe los collègues de Niça. Per aquí a Nice se parle tanben er occitan. E donc s'es mes en plaça aquí un travalh de collaboracion qu'es interessant e mèm autemps de diversitat, de diversitat de lengue, per que l'occitan a sas colors particulières en Provence, en Lengadòc, en Gasconha, dins Auvernha, en Limousin. Donc èro important aquí de far donar reson d'aquela diversitat e mèm autemps qu'es una unicitat tanben. Donc aquí un trabalh qu'es estat menat de long e pei un autre aspect tanben es aquí de de se pausar sul territòri e nautre a la debut Radio Lenguedoc s'en estat menat a fai una radio a Montpelhier e pei se s'en dit atant cal pas arrestar sonque a Montpelhier avèm aquí lo territòri d'ocupar Nos cal parlar a l'ensemble del territòri. E donc avèm desenvolopat, mercés aquí a l'anciana region Lengadòc-Rossillon, aquí, un projècte de mailhon, aquí, de difusor d'emetours, aquí. E donc sèm arrivats aquí a sèt emetours, aquí, que pòscon aquí cubrir l'ensemble de la region anciana Lengadòc-Rossillon e una partida tanben d'Aveyron. E puèi avèm tanben menat un autre batèsta qu'es aquela del numeric. E s'èm dintrat ara fa un desenat d'annadas dins èstre present aquí a nivèl del DAB+, en se dire que es una tecnologia extraordinària, novèla e de qualitat. E donc a l'ora d'ara avèm capitat de dintrar dins un temps premier a Menissa, Tandé que avián fait una demande d'experimentacion sus Provence, avián demandat Marselha e Nice, e nos an dit qu'a Marselha, vai, se podiá pas comprendre lo langat ocean, mai qu'a Nice se èra possible. Donc avèm obtengut aquí una frequéncia DAB+ numérique sus Nice, aquí, e pei aprèp tanben avèm investit aquí sus l'apèl a candidatura sus Languedoc-Rossillon, e donc avèm obtengut nim locale, E pei Montpelhier ten lu, es a dire que sèn aquí una ràdio associativa occitana que fa partida del multiplex amb Nova, Sud Radio, lo servici public e tot aquò es fòrça interessant a de que sèn reconegut al nòstre nivèl per los grands medias de la region aquí. Donc aquí aquesa estrategia de, per acabar, de prepausar aquí la possibilitat pel monde d'ausir la lenga sus l'ensèmi del territòri. Darnier punt aquí al nivèl economic e financier. Faire de escotar de ràdio es agit, quò çò parés, mai faire de ràdio amai es un finançament qu'es un pauc diferent. A Occitània, lo monde son pas acostumat de finançar un mèdia, aquí un mèdia a ràdio, perque que sèn associatiu e per davair sèn a defendre la cultura occitana, donc finalament lo fasèm per passion, per amor.

Vous trouverez toutes ces informations sur notre site web.
E vaquí un grop de jove creator, entre elhi i a Zep Armentano que si vidèo li vesèn sus lo jornalet.
Es lo primièr còp que se fa que se fa un eveniment non occitanista, senon un eveniment professional de jornalistas ont los mèdias en occitan an una preséncia màger o almens relevanta. E gràcias a aquò e a la declaracion de Narbona que se publicarà a Vièlh, Sembla que los mèdias catalans e occitans s'amassaràn per jónher estrategies, amassar de fòrças e aténher tanben mai de reconeissença de las institucions.
Eurovision en Gasconha. Aquò qu'ei sostengut per Euròp Creativa, E qu'avètz de saber qu'auem ua dotacion de 30 miles èuros qui van anar a tots los artistes, los artistes qui van ganhar, plan segur. L'idèia qu'ei vertadèrament de sosténguer la creacion contemporanèu en gascon, en occitan, en auvergnat, en catalan, en creòl.
Lo pòble occità e son expression es invisible dins la produccion francesa dins un país de cinèma que aimo lo cinèma e que pretend sustot ambe son cinèma tanben parlar al mond entièr.
Lo catalan es una lenga romana coma l'occitan. A l'Edat Mejana, los catalans disián ò coma en occitan, mas ara disan si coma en castilhan e tenen tot ple de mots en comun. Per exemple, se disir en occitan es l'istòria d'una galina que neteja sa Bicicleta blanca per transportar gra. Es la istòria d'una galina qu'a netejar la seva bicicleta blanca per transportar gra.
Donc aquò es un collectiu qu'es fach d'amators e de professionals que mès los dos benevòl e donc vau passar una pichòta vidèo donc dempèi quauques annadas i a una produccion de vidèo totas curiosas, nobèlas, estonantas que vos convide d'anar veire sus internet. E voilà, de veire tot çò que se fa amb aquel collectiu. L'idèia tanben d'aquel collectiu es dins un monde ont i a de creator de contenguts que son sovent de monde sol, que son darrèr l'ordinator, que fan de contengut. Aquí es l'idèia de far un collectiu e. e de trabalhar en collectiu, de pensar las vidèos en collectiu, son pas signadas per una persona mai sovent pel collectiu e tanben dins la tòca d'aquel collectiu i a l'idèia de difusir tanben en defòra d'internet, de far de serradas amb de videoprojeccion e tanben una autra idèia qu'es fòrta es d'anar dins d'eveniments coma la setmana passada èra lo carnaval a Pau, E aquí lo collectiu de Natal Carnaval a fach de vidèo pendent lo Carnaval e a difusit la vidèo a la fi del Carnaval ambe tot lo monde del Carnaval. E aquò es tanben un biais de d'anar dins quicòm mai que lo numeric, en tot cas les réseaux, e tanben de tornar pensar velèu de medias de proximitat, completament de proximitat. Pel moment trabalhan sus un western en occitan. Espèri que veirà lo jour dins quauquas annadas. De pensar que se un francés fasió aquel film, farió aquel film que se passa al sègle xix, que se passa en Occitània, tot lo monde parlarà francés, aquò es tipic, alara que nautres avèn a far parlar tot aquel monde dins nòstra lenga. Aquí i mercé plan.